Angeyo our system pa jami otemo temo weng tye ringo kwede ma eno pe balo reputation ma jami otemo weng nyo ka jami omiyo cen o cing ngati pe o weng jo ma tye ka surrounding nget jami otemo weng bi kelo peko bukelo peko bene bukelo wa to i kin dano.
Kadi cora man orete ku Kodi pa lyeci Kodi wa ni dongo dong rete ku Wan lwo Wan lwo oh, oh. Bedo twal, apwoyo wun weng kaka Acholi alac. Gin abino tin ka loko na yamo abino in a peaceful way, I abino with peace. Abino ka miyo tam, ci dong awaco ka ma goro tye iye. Lok ma abino ka miyone-ni dok i lok ngo? Dok i kom bar dege layibi nyo kilwongo ni West Division ma MP ma megwa i cawa-ni me West Division tye uh, Honorable Ojara Martin Mapenduzi. Uh, General Temawany bene obino tye ka cung. Lucuwa cwale an abedo i kam pa General Temawany, an macalo an Luzira enini. Ka ma dong icane, politics i kin jo aryo tye ka weo iye ni Bukele opeko. Tutwalle ki jo ma dong tye ka royo wigi tutwal. An atye ki neno matut pi kaka cwale dok atye ki neno aneno jami matut tutwal. Abedo i ti- tim pa General Temawany, lok ma ceng ojara Martin Mapinduzi macalo MP of the currently, Owaco about General Temawany, owaco ni jo ma tye surrounded by General Temawany, jo ma o surrounding General Temawany, they are con men. Lok meno amito agam dok acwak tam meno ni an i kam pa General, ape i kam pa ngato mo keken ka nga kene, but I see kit ma jami ne tye cito kede tye cito marac pol. Team ma surrounding nget General Temawany, General Temawany myero oyab wange by the way. Alongo with a peaceful mind pa aloko lok me daa be pe lok me balo nying. Jane otemo weny mito yabo wange jo ma tye ka surrounding nget Jane otemo weny obukelu peko. Bukelu peko be obukelu wa to i kin dano pien politics is a dirty game. Jane gitye ka piyo the likes of onen can onen can e kancila me loko lok car mogo ni Jane ogenne uh, Mapinduzi mito neko eno Ngo weko jo dano ma giloko i yamo-ni gitamo ni gipwonyo kaka codi-ni gibino ka Yecu lutela eno gulego cene i onge nongo lutela pe dong omiyo eno gimito cene every day latela bene kadi wa dano adana calo wan wa olo a tracing evidence eno anongo ca kelo bino kede yamo

onen can man aye pud tam omyero acak ki mini kong mere onen can but dong always ket plan B obed i wine diki ma ka general otemo wany pe wun iketo jaro ma pa Elizabeth ocung in the same constituency ka general otemo wany pe in loko lok car kong i kom ma pa Induzi ma pa Induzi ni ema obukonyi ka imito kony bote

An ma Penusi, kampeni mukato angec abedo cok ki ma Penusi pol. Abedo i kampeni ma Penusi omaro an pol pien an ka atye timo iri kampeni ki mobilization, atimo iri ki cwiny adii acel. Gin oweko aweko kamp pa ma Penusi obedo lok bwolo bwolo mogo ma jo mogo ma giwoto me ki Firini ki Onganga i kingi ange ongogi ni gucako kwito lok gupa gupa mogo ni pien ozele ma Penusi margi anga anga gini guba dwoko lok madwong bot ma Penusi wek ma Penusi okece i koma. Ca angeyo koma ngo kong aweko ma painusi ma pe kunu ba awaco ma painusi awaco ma painusi kira in imaro lok me wir lok ma dano wire ki lok bodi ni mede ki joni eno ni an akim i yo kwona ko weko awaco kaka coli an acako dongo ma kumaro kuro rwenyi ma ki lwongo ni the late adong Alice Brenda adongo i cing mega Olbert Ochan mukwanya an nongo ki cing lunyorona ma dong mamana oto En ogwoko an up to now. En oculo an i gang kwan dok en aye ocula wek akwano kos me tic cing. Lok me politics en apwonye ki i cing mega old battle can. But ngat ma mentoring an into politics obedo kilwongo ni Nono Dennis nyo Watch Giu Dennis Nono ma en tye driver pa mega old battle can ka wun wungeyo. Ki dong bene Alex obigwete an oto. Kare ca ma mega Olbert Ochan romo cwalowa calo pa degi watimo campaign ki anga so I developing that political things like that but politics ma dok tye ka bino eni kin General Tema Weng ki Nigen Mapenduz an abino ka miyo tam this is going to be a risky thing. Ma wan macalo wan neni ka dyena otera wa nitye ka onyo cene ma rom mene itwa neni ni kong wabed ma wagwoko dogwa eni ni pe wawek cene o misleading wan me pwayo lok caro caro mogo kit ma oneno ca me aneno ca ni cene tye ka romo ne and to be very honest an angeyo team pa general out he runs out he works team pa general ka general omiyo cene o cing ngati pe o weng o manok so wek i have the right me waco ne because I have ever experienced this Cene ma nonok ma tye oyo icingi honorable councilor onen can pe wek olok dong wek owek olok wii wa against mapinduzi dong hundred percent icak pwoyo lok ne mapinduzi neko wa dano myero kigwoke kwede lok eni lok marac amiyi tam for example cen otemo weng ni cana atimo mobilization weng i tax center gi a mobilizing agur gi anga wek ineno cen agur mito neke aneka. Cene ma jalo te owanyo lopiny me konyo lutino agur me taun ka eni. Jalo te owanyo obedo dano ma paro pi wadine, omiyo opportunity eni bot gine, bot lamine ma kilwongo ni Joyce ma te ajwaka-ni. Joyce eni is handling those things. Meja Jalo te owanyo releasing cene ma onongo kitero i lukum ka ca. One of the group ma abinwongo nyinge, group eni ngat ma loyo group pa agur eni kilwongo ni Mego Aceng.

Don't deceive people ni you're very good at creating content. Content ma in itye ka creating e weng, don't take the advantage ni itye nget jeno tema wany, jeno tema wany pe make pud ki anga anga gi ni gi they can misuse you me cayo coyo lok pwolo pwolo wa i kom apendis gi nyo kom dano mukene ngo ngo gi ni nino mo bikeli peko mera tek kwo Wilfred pe wa wek lok i politics eni ni okel peko i kin jeno tema wany gi ni kene apendisi.

Pien nino mo guweko ginego nganu mo i ya dano madit mo i Acholi kany tek kwo Wilfred ineno media one a very young guy in in the blogging onyo kono fi age of finance moni macone you will put other people's life in danger dano kwo gubu rweny bene gini ne kira neno jeno temo weny dong pien en dong myero gicwal gwoko weny kom jeno dong olyet so kaka Acholi wayab wangwa

An acan me cako tic me cega anyim atye i kampa Mapinduzi. Mapinduzi amito bene namba ne Mapinduzi ka ineno video ni iye legona cim bene. Abidonyo i kampa Mapinduzi agur maca weng gitye ka neno wai an aye atye ki loyo wigi cene ki kimiyo icinga pe oneno wai cene kimiyo icinga ocito openy Joyce lamino Jane otema wai cene weng tye pote kunu gini kany mego aceng me forest eni me forest ward eni an apiko ki cene wu mo keken. Pien Jalon pa pi wadine ki wadi oo ki lurem murumo nge nget en. Co an apwoyo matek ma pen duci atye ka pyelo buluni weng. Pe inen ni buluni weng tye bot nga? Bot Jalon goppa, eni goppa. Atye keli batalian pa bulu nyo agur kor anga i the all the ghetto youths atye kelone bodi kwica. An apwoyo matek lakwed TV me mine opportunity tyen. Lubanga omeddi kum lakwed TV.